misava, ku byala ni ku tshovela, xirhami ni mumu, ximumu ni vuxika, nhlikanhi ni vusiku swi nga ka swi nga pfumaleki. Amen. Yesu.
Rito ra Xikwembu hi leyi ni nga na yona haleni yi ri as long as the earth endures seed time and harvest cold and heat summer and winter day and night will, no, will never cease amen xikwembu a xi hi pfuni xi hi katekisi hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta ni lava ku ya dyondzisa ehansi ka nhlokomhaka leyi nge ku tshunxiwa ka nowa a hi ngo ku tshunxiwa ka nowa aleluya a hi ngo nowas deliverance
ma swi twa hi bana xilungu la ka homsel hi lava ku ya vulavula hi ku tshunxiwa ka nowa xikwembu lexi nga dilivhara nowa kumbe ku tshunxa nowa hi xona xi nga ta tshunxa na ndyangu lowu wa ka mathevula hi xona xi nga ta tshunxa na mindyangu ya hina leyi hi humaka eka yona xikwembu xexiya xi nga tshunxa nowa se va ka hina laha a ku endleka yini na hi loko nowa a hlangane na ndhambi evuton'wini bya yena ndhambi leyi nowa a hlangane na yona a yi n'wi rhenderini ku nga famba-fambeki, a tshama ndzeni ka ngalava, ku nga humiwi. Loko va langusa va kuma ku i mati ntsena ndhawu hinkwayo, titshava ti nyuperile a ta ha vonaki. Se swi vula ku ndzeni ka xiyimo lexi a ri ka xona Nowa, a dinga deliverance. A dinga ku tshunxiwa yena na ndyangu wa yena, na swiharhi hinkwaswo, na swifuwo hinkwaswo leswi a swi ri ndzeni ka ngalava. se a a fanela a kuma deliverance se loko ndhambi se yi tatini hinkwako u rhumela lexiya xa wukuwuku lexiya ku xiya xiya kamba ku xana mati me le ku tshweni na xiyimo xi njhani wukuwuku a ra ha vuyangi a hi swi tivi ku ri nga va ri hlangani na yini i mhaka leyi hi fanelaka hi lwa na yona evuton'wini ku hi nga endli swo fana na leswi a swi nga endliwa hi ravins liya ya ku loko yi rhumiwa rive ri nga yi xi nga ha vuyi a xa ha vuyangi xi lexiya xi vheti xi va xi fambeli makumu aleluya se nowa a fika laha a rhumela ku tuva loko tuva ri famba ri kuma ku mati a me sepsa ka ha ri na ndhambi a ku se cinca nchumu ri pfumala ndhawu yo phatsama ri jika ri vuya no wa humesa voko ra yena ri kota ku phatsama a ri nghenisa a nga laveni halleluya endzhaku ka nkarhi kumbe endzhaku ka vhiki A tlhela a rhuma tuva ku ri famba ri ya kamba ku ku endleka yini le handle, hi ku la Nowa a a ri kona a ha vona mati ma tele, mara a va na miehleketo ku misava leswi yi nga kula swa endleka ku ri na kun'wana la ku rhula ku nga kona. Ene loko ho za hi vona ku ku rhula ku kona kwihi, swi vula ku na kwala ndyangwini wa hina wa kovo Nowa ku rhula ku ta fika. Se a nga langusi ximu xa ndhambi leyi a yi n'wi rhendzeri ntsena, a swi tiva ku mina ni le tikweni leri ni rhendzeriwe hi ndhambi mara swa endleka rin'wana tiko kwala misaveni yele ni nge le ka yona swi tshamisekile se na ha rhumela tuva ri ya ri ya kamba loko ro kuma swi ri kahle swi vula ku na swa hina swi ta va kahle siku rin'wana swi ta tshamiseka se loko a rhumela tuva leriya ri famba mpfhuka lowo leha Ri jikajika, u ri teki a ri rhumela nampundzu, ri famba ri za ri ya vuya namadyambu loko ri ya ku peleni, ku komba ku a ri ri ku jikajikeni naswona ri fambe mpfhuka wo leha. Tuva i nchumu wo yingisela. Eminkarhini liya ya khale loko ku nge se va na swa tifoni, masocha a ma kota ku communicate-a kumbe ku vulavula na tipresidente kumbe lava va nge le palamete va twanana hi ku va va tsala xipapilwana loko va ri nyipini nhoveni kumbe kwele va nga kona kwele kule va xi bohelela anengeni wa tuva se tuva leriya ri fanele ri swi tiva ku ri ya ri fanele ri yisa kwihi se a ri haha loko ri fika leyi va ri vona ku tuva leri vuyisi mahungu ivi loko ri phatsama va teka va hlaya leswi nge le nengeni loko vahlayini va twa timhaka leti humelelaka leyi na vona a va tsala va bohelela va ri rhuma ivi ri tlherisa nhlamulo leyi se a swi endla ku va communicata va vulavurisana mara va ka va tirhisa tuva tuva ri yingisela se tuva leri loko ri ya ri ya vuya namadyambu ri vuyi ri khomi xitlukana kumbe tluka ra murhi wa olive olive tree kumbexani murhi wa mutlwari se olive tree nsinya lowu i nsinya lowu a va wu tirhisa kumbe va wu tirhisaka na sweswi wa ha tirha nsinya wa olive i nsinya lowu humesaka mafurha mafurha ma kahle swinene mafurha ya ku fana na ti-anointing oil teti mi ti vonaka ta kahle van'wani lava kotaka ku swi tirhisa va tlhe va sweka xixevo hi swona ku huma swilo swa kahle van'wani mafurha lawa ma tshungula se nsinya lowu wu humesa mafurha lawa ma hanyisaka misava hinkwayo lawa ma pfunaka misava hinkwayo se loko xi vuya na tluka leri a ku ri sayini ya ku komba ku hayi mati se ma phyini hi ku se na misinya ya vonaka mara a ka misinya hinkwayo leyi ni nga hlangana na yona ni yi ni ya teka tluka ra sinya wa olive sinya wa mutlwari sinya lowu humesaka mafurha va ndyangu hi teli ku ta mi byela ku xikwembu xi ta mi nyika mafurha ya n'wina ximoyeni mi ta tola mi nyuka mi ta saseka aleluya ma tiva ku na swiyimo swin'wana a swi hi nyukisi mara loko jehovha a nghenelela a fikisa xitlukani ntsena xa sinya wa olive xa sinya wa mutlwari xi cinca swin'wana xi tshungula mimiri ya hina hi kota ku hola aleluya se loko tuva leri fika ri khomi xirhabyani kumbe tluka leri a humesa voko no wa tuva ri phatsama a nghena a teka xitlukana se a swi vona ku ku na ku cinca le handle loko a langutisa tluka leriya a swi vona ku i tluka ra murhi wa olive kumbe ra ra sinya wa mutwana ene sinya lowu i sinya lowu humesaka mafurha a swi vona ku ni ta nyuka ku nga ri khale ndhambi leyi se ya nyamalala ndhambi leyi se ya hela a sungula ku tsaka a swi vona ku swilo se swa tshamiseka aleluya endzhaku ka ka ha ri futhe a tlhela a rhuma tuva loko a ri rhuma tuva a ra ha vuyangi swi vula ku na ro ri hlangane na swo tsakisa lomu a ri yile kona nkarhi wun'wanyani mi ta jikeriwa na hi vanhu lava a mi va tshembini lava a mi tshembini ku va vuyisa swilo swa kahle va nga ha vuyi tuva na rona ri vhe ri va ri fambini mara ra atswanyana hikuva a ni ri rhumiwi ri vuya ri ri ha chumu ivi ri tlhelela ri vuya na tluka ra mutswari se loko ri famba ri vhe ri va ri fambile laha hi dyondzaka ku na vanhu van'wanyana evuton'wini mi nga va pfuni hi ku langutisela ku va ta mi pfuna siku rin'wana hi ku loko va nga ha mi tlheriseli va mi pfuna mbilu ya n'wina yi ta vava ngopfu pfunani munhu hi ku wo mo n'wi pfuna aleluya na ku swi pfuna ku a nga tshami a ri karhi a n'wi kombela hi ku leswi mi nga ta mi n'wi pfuni hi swona se u ta kota ku tiyimela mara loko mo langutisela ivi leswi mi nga swi langutisela mi nga ha swi voni ku ta va na problem tuva ri famba a ra ha vuyangi hi hanya la vuton'wini lama tuva ma pfaku ma famba ma nga ha vuyi ayayayaya ene hi toloveli ku ra vuya tuva ri vuya na leswinene ene tuva ri rhombini tuva a ri rhasi mara tuva se ri humelerini ri kumi swin'wana a ra ha vuyangi tuva a ra ha vuyangi ri vhele ri va ri fambisi sweswo tuva mara ri tirhi ntirho wa rona kereke ya hosi swi tiveni ku vanhu kun'wana va ta hi pfuna mara nkarhi wa ku pfuniwa wa hela va famba va mi siye i tuva swa endleka amen se loko swi ri tano xikwembu se xi vulavula na nowa u pfula na festere nowa a kuma ku hayi swilo se swi tshamisekile lahani se xikwembu xi vulavula na nowa xi ku se i nkarhi wa ku u huma ngalaveni wena na ndyangu wa wena na swifuwo hinkwaswo leswi nga kona mi ta kota ku multiplaya mi kota ku andza misava leyi fanele yi ndlandlamuka ku ya emahlweni va ka hina ku na swilo leswi hi hlanganaka na swona hi vona ingaku ku antswa se ku yimile a hi nga ha ndlandlamuki ku ya emahlweni se xikwembu xi ri nowo se i nkarhi wa ku ndlandlamuka wena na vana va wena wena na ndyangu wa wena na swiharhi hinkwaswo leswi nga kona la ndzeni ka nkalava leyiwani i nkarhi wa ku mi ndlandlamuka se mi nga chavi ku humela handle Humani! Ivi Nowa a huma, yi ri a hlawula swifuwo leswo tenga um kumbe matuva lamo tenga na hinkwaswo leswi a swi ri kona leswi a swi fanele swi hisa gandzelo a hisela xikwembu gandzelo xikwembu xi nuhetela xi ri kaya matilweni xi ku mina ku sukusela namuntlha a na ha herisi misava hi mati a na ha dlayi munhu hi mati sweswi hi a xi twi ku nuhela se swi vula ku ha, ha, hambi ha ha kusuka aka ndhambi ya mavabyi a hi yimi ku woxipa xikwembu a hi yimi ku gandzela xikwembu ma ha kusuka ndzeni ka ndhambi ya vusiwana a mi yimi ku gandzela xikwembu ka ndhambi yeleyi mi nga hlangana na yona a yi mi rhendzerini a mi yimi ku gandzela xikwembu ivi xikwembu i siku leri xi nga vekela kwangulatilo a ku ri hava misaveni xilo lexiya xa kwangulatilo xi ku ni vekela rainbow leyi ku sukusela namuntlha ku ta va ku ri twanano wa mina na munhu kun'wana na kun'wana laha mi nga ta vona rainbow kumbe lexi ya kwangulatilo xi huma i twanano wa mina na munhu ku a ni nga ha herisi misava hi mati se a ku ri deliverance yeleyo se okay a hi teni laha hi nga hlaya kona a hi se fika phela laha hi nga hlaya kona tlhelani mi yi hlaya mhani wa mina mi hlaya kahle ngopfu hi masiku hinkwawo ya misava ku byala ni ku tshovela xirhami ni mumu ximumu ni vuxika nhlikani ni vusiku swi nga ka swi nga pfumaleki hi masiku hinkwawo ya ku hanya se la xikwembu a xi byela nowa ku a swi twisisa kwalano se a ku hetiwa chapter 8 ya geneza se yi fika yi pfala eka verse number 22 hi ndlela ya ku nowo hinkwaswo leswi u nga hlangana na swona ntsena munhu a ha ri laha misaveni wun'wana na wun'wana a nga hlangana na swona loko ha ha ri laha misaveni yi ri ku byala na ku tshovela swi nge pfumaleki swi ta va swa ha ri kona ka byariwa ka tshoveriwa se na leswi hi sivelaka ku hi byala loko ku ri nkarhi wa ku byala ku ri nguva ya ku byala a hi byaleni hi mhaka ya ku ku byala na ku tshovela a swi nga yimi ene twanana yi tlhela yi ku na ku hisa na ku titimela swi ta va swa ha ri kona ha pfa hi hlangana na xirhami xa vutomi ha pfa hi khokha aka misava leyi se yi ri xirhami a xi nga pfumaleki xi ta va xa ha ri kona hi dzunisa xikwembu endzeni ka xirhami hi dzunisa xikwembu endzeni ka ku titimela ni tsakisiwa hi sinya wa mukedari wa le libanoni wu mila exirhamini wu kula etiayisini wu kula exikarhi ka vusiku exinyamini hi yona mhaka rito ra xikwembu eka pisalema 92 loko mi hlaya eka verse number 12 yi ku lavo lulama va ta mila ku kotisa sinya wa palmu ku nga sinya wa cini va kula ku fana na sinya wa mukedari wa le libanoni libanoni swi vula ku basa libanoni meets white libanoni swi vula ku basa hi ku tshava yi va yi baselanini na tiayisi mara kwalaha tiayisini sinya lowu wa kula ndzeni ka tiayisi se va ka hina ha pfa hi khokha hi xirhami hi rhurhumela hi finingela mikumba ri ri karhi ri hisa e xi twiwa hi n'wina ntsena xirhami lexi van'wani va hlamala ku kule ku hiseni haye ku va ni mbali jesi i xiyimo xa mina xi twiwa hi mina xi ri ni mbala jesi ku ri na mumu xi ri ni finingela kumba ku ri na mumu mara xikwembu xi ta endla ndlela jehovha u ta endla ndlela aleluya se yi ri na ku hisa a swi nga yimi heyi ha pfa hi nghena ntilweni mi swi twa ku lana vuvumela la lani le ndzeni ka ntilo maxaka na vanghana va baleka hi ku mi hlangani na langavi ra n'wina mara xikwembu xi ri yini eka mhaka ya ntilo xi ri loko mi nghena ntilweni a xi ri mi nge ngheni xi ri loko mi nghena ntilweni ni ta nghena na n'wina ni tsakisiwa hi ku hi nghena na xikwembu loko hi nghena na xikwembu xi ta hi hlulela endzeni ka ntilo wun'wana na wun'wanyana ku tshunxiwa ka nowa wa byeriwa ku eka ku tshunxiwa ka wena ku na xirhami vutomi lebyi a xi nga yimi ntsena misava ya ha ri kona na leswo hisa ka pfa ku tshwiwa a swi yimi ntsena misava ya ha ri kona aleluya ku titimela na ku hisa yi ri na ximumu e na vuxika xixika na xixikana ximumu na ximun'wana swi ta va swi ri kona aleluya swi tiveni ku na karhi misinya yi dzudzaka matluka ku na karhi misinya yi hlukelaka heyi na hina ha pfa hi dzudzeka kwala ku fambeni hi sala rivaleni un'wana na un'wana a hleka mara moya lowo kwetsima wu ta hi tlhumisa miri wu ta hi tlhumisa ku va ku ri nguva hi ku yi ri tinguva leti a ti nga pfumaleki naswona yi ri vusiku na hlekani naswona swi ta va swa ha ri kona ah, yi ri day and night will not cease swi nge pfumaleki swi ta va swa ha ri kona va ka hina ha pfa hi hlangana na hlekani wa hina swi saseka mara swi tiveni ku na vusiku byi kona aka misava leyi aleluya na vusiku byi njhani lava nga endla sweswaku stada hi vanhu kumbe swa ti-psychology ta vona psychology is a scientific study of human behavior no swi endla hi vomu a ni mi ri hina vafundhisa hi dyondzangi u yi twi definition ya psychology amen se psychologically va hlamuseta ku vanhu vo tala va tala ku lova hi vo ma-four na ma-three loko ri ya ku xeni loko mo langutisa kahle mi ta twa ku ha loko ri ya ku xeni swilo swi vheti swi cinca ku va mi mi hundzisi four na three namuntlha khensani xikwembu khensani xikwembu laha ka minkarhi liya hi laha ya matimba ma helaka ve ri miri wa munhu un'wana na un'wana wa fika la wu tsanaka hi vo ma three laya na ma four kwalaho loko ri ya ku xeni hi matakuxa hi laha vanhu vo tala va faka ngopfu kona n'wina mi na malembe mangani mi ku mi hlula matakuxa ene van'wani mo sungula ku swi twa sweswi mara fambani mi ya trensa maxaka ma n'wina lava va nga hundza misaveni voko va hundzi hi vo karhi munhu mi ta swi vona ku vo tala va vona a ri ya ku xeni khensani xikwembu xikwembu xa ha ri na xikongomelo loko ha ha ri la misaveni yi ri hlikani na vusiku a swi nga pfumaleki swi ta va swi ri kona se loko ku ri ku swilo leswi hinkwaswo swi nge pfumaleki hi hanya swi ri kona timhala ti beburiwa a kruger ti kulela kruger ku ri na tinghala na tiyinkwe swi kakaka hinkwaswo mara swi kula na swona swi tlhela swi bebula swimhalani swin'wana kwalaha xikarhi ka tinghala se na mina na n'wina a hi tibyeleni ku na loko vutomi byi pfa byi hi phuxela hansi hi ta phuxa hi ya mahlweni hi hanya hi ri karhi hi swi tiva ku hi rhendzeriwini hi swikakaka swa mavabyi hi rhendzeriwini hi tinghala ta ku pfumala hi rhendzeriwi hi leswiya na leswiya mara xikwembu xi nge hi tshiki hi ku xikwembu xi ta hi tshunxa xi ta hi dilivhara nowa a tshunxiwa a dilivhariwa loko mi sungula mi langusa kusuka kwele ka nowa se rixaka ra xikwembu se ra humetela se ku huma na vo abrahama se na vo isaka se va huma na vo jakopo se va huma se hi leswiya juda se ya huma se vo davhida se va huma se yesu se wa beburiwa twanana ku suka kona rixaka ra ndlandlamuka ku za ku huma mina na n'wina se rito ra xikwembu ri ku a ku na vuloyi lebyi nga tirhaka erixakeni ra israyele hambi vungoma byi nge ri endli nchumu rixaka ra jakopo hina hi switukulwana swa mani na swa abrahama na hina xikwembu xa hi hlayisa ku ya emahlweni swi kota ku tshamiseka va ka hina xikwembu lexi nga tshunxa nowa hi xo xi nga ta tshunxa na ndyangu lowu xikwembu lexi nga tshunxa nowa hi xona xi nga ta tshunxa mindyangu ya hina xikwembu lexi nga tshunxa nowa hi xona xi nga ta hi kotisa yindlu ya ka n'wa yi khiyi no khiya van'wa ve le ku yiveliweni n'wa mi yiveriwa wa mi nga khesi xikwembu ene mayi vo ku haliya loko vo fika va raha vo nghena laha va va va ti tekela leswi va tekaka va suka va famba mara xikwembu xi le ku mi kombeni ku mina na deliver kokwani mathevula xikwembu xi ta mi tshunxa va ndyangu xikwembu xi ta mi tshunxa aleluya xa tshunxa tlhan'wini wa nala xa tshunxa timbilu ta hina ti va kahle a hi tekeni ku tshemba ka hina hi ku veka emahlweni ka Xikwembu. Xikwembu hi xona xi nga na rito ro hetelela etimhakeni hinkwato. Katekani hi vito ra Yesu. A hi sukeni hi yima milenge ya hina. Praise the Lord. Lava hi ya hi ya teka risimu kwala hi nga kona hi ya hi ya khongela hi ku Xikwembu wena u nga tshunxa Nowa na hina u ta hi tshunxa halleluya na laha mi nga vaviseka kona mi hlangani na matuva ma fambi ma mi siya a ma ha vuyangi mara a ma ha languselini um xikwembu a xi mi nyiki mbilu ya ku amukela vutomi byi kota ku ya emahlweni se ni lava ku hi khongela hi khongelela na ndyangu lowu loko hi ta va hi hetini mi ta ni ya khongela na lava vabyaku xikwembu xi ya ku mi pfuneni xi ya ku mi katekiseni hi tekeleni risimu hi ya khongela hi khensa xikwembu xa ku tshunxa hi vito ra yesu amen